Fil-eżortazzjoni appostolika Evangelii Gaudium, il-Papa Franġisku jitkellem fost l-oħrajn fuq it-tentazzjonijiet li jista' jkollhom l-operaturi pastorali. jiġifieri dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qegħdin jaħdmu jagħtu s-sehem tagħhom fil-ħajja tal-Knisja. U tentazzjoni li jsemmi hija li jitilfu l-ħeġġa missjunarja. U jgħid fost l-oħrajn isemmi tliet punti għaliex jistgħu jitilfu dil-ħeġġa missjunarja. Jgħid minħabba l-individwaliżmu. minħabba kriżi tal-identità u minħabba il-bruda. L-ewwel nett l-individwaliżmu, ġifieri dawn jista' jkun illi min qed jaħdem fil-Knisja jaħdem mhux biss għal rasu, imma jfittex fil-fatt lilu nnifsu. Flok li jagħti servizz u li jaqdi jkun qed ifittex lilu nnifsu f'dak li jagħmel. U għalhekk din hija tentazzjoni li wieħed irid joqgħod attent minnha għax jispiċċa lura jagħmel dak li jogħġbu fil-ħin li jogħġbu ma' min jogħġbu jaħdem kif iħoss li għandu jaħdem imma mhux fejn meħtieġ u fejn l-iktar ta' siwi bajnuna għal in-nies li qed jaqdi. Isemmi l-kriżi tal-identità, xi tfisser din? Jiġifieri jgħid il-Papa jgħid li diversi Nsara minħabba n-nies ta' madwarhom u l-kultura ta' madwarhom jibdew jagħmlu ħafna mistoqsijiet, jgħidu issa jiena mhux se nuri li jien Nisrani jew li jien Nisranija? Jekk nuri ma nġibx ħafna reazzjonijiet, mhux aħjar naħbi allura l-identità tiegħi. U allura din tista' tkun ta' tfixkil għax il-bniedem iġġalu ma, ma jaħdimx verament bil-qalb isu postijiet juri li hu nissani, pereżempju ġol-knisja jew f'xi purċissjoni jew f'xi okkażjoni reliġjuża u barra, pereżempju fil-post tax-xogħol, jew meta jitkellem ma' xi ħadd barra, isu jaħbi. Din hi l-kriżi tal-identità li jsemmi l-Papa, ġifieri s'hekk inti sens ta' inferjorità, tħossok qisek inqas minn ħaddieħor għax m'intix bħal ħaddieħor u allura tipprova taħbi dak li inti. U din ma ġġibx ferħ anzi ġġib ħafna kultant anki dwejjaq fl-istess xogħol li tagħmel, Għax qatt ma tista' tagħmel tassew xogħol bil-qalb jekk f'mumenti minnhom trid taħbi flok turi dak li temmen fih. U jsemmi mbagħad ukoll il-bruda u jgħid li din tista' twassal għal u jsemmi relattiviżmu prattiku jsejjaħlu, jiġifieri mhux f'duttrina imma fil-prattika jgħid, tgħid, pereżempju, tgħix is u Alla ma jeżistix, tagħmel deċiżjonijiet ishom il-foqra ma jeżistux, toħlom fi proġetti ishom l-oħrajn ma jeżistux, jew ma taħsibx biżżejjed f'min, il-min trid twassal l-aħbar it-tajba. Għalhekk dawn huma Tliet tentazzjonijiet li jistgħu jtellfuna mill-ħeġġa missjunarja. Jiġifieri tgħid l-individwaliżmu, il-kriżi tal-identità u l-bruda, il-nuqqas ta' ħeġġa fil-ħidma. Tajjeb illi aħna jgħid il-Papa, neżaminaw lilna nfusna fuq dan biex nitolbu lill-Ispirtu ta' Alla ma jħalliniex nitilfu l-ħeġġa missjunarja.